Thank you. Naħseb hawn. Qaluli fl-erja fej il-kappella tal-Madonna tal-Ħniena għaw Ġanni il-Pipej, sajjiet li għadu jagħmel eh, in-nases tal-ħut bil-mod antik. Ħana rekku xaw, naħseb hawn jien. Ġanni? Ġanni hemm? Hemmhekk Ġanni? Eh, qed jistennini, ejja mela ħammuru naraw. Għax peress li f'dal villaġġ ovvjament imsemmi ħafna sajjida u għal-bennejja. Is-sena l-oħra kont intqajt ma' bennej tal-ġen mix-Xewkija issa tajjeb u xieraq illi niltaqa' ma' sajjied. Ara fejn u jarata l-istampi. Max-xita wasaltu ħabi. Ah, max-xita wasalna vera. Ġanni, kif int? Eh, insomma, mhux ħażi żejjed. Eh, ħanaqbad naqas iġġu niġi naqaħdejk. Aqbad kemm trejtu.
Ħanoqgħod narak taħdem ftit u ngħidu żewġ kelmiet. Sewwa.
Inti kif għadek għaddej, Ġan?
X'nagħmel dak qed iħares jew? Mhix hekk jew nagħmel xi ħaġa. Għidli x'qed tagħmel hawn ġan. Din nasta jgħidulha ħabibi. Nasta tal-vupi.
Ok. U x'għandha differenti minn il-vopi dejjem b'nassa hekk? Ejwa, ejwa, ejwa. Għala, x'jagħmlu? Għax dajna sta tal-vopi, ja. Eħe.
U kif tinħadem, da x'inhu? Qasab da.
Da qasab.
Għad kissera, għad kissera. Eħe.
Ek, u nixfu għandek ħafna minnu? Doka, ek, nixti jek dak session wahda ek. Mbagħad xi jispiċċa mla ġenġej, pe. U kif ti ikunu, bħal dawk t'hemm wara, bħal ta' warajk? Il-kasab, bħal dawk li hemm minnek.
Eh! Dawk ikunu kasab, minn dawk li hemm minnek. Minn dawk, hekk. U mbagħad nagħmilhom bħal dawk. U kif tagħmilhom bħal dawk? Jinxfu? Le,
le, għax jinxfu jekk ikunu ħodor aħjar għax aktar ma jkunux iebsin.
Kif jinqabad il-ħut ġo fiha din ġefija? Il-ħut u mbagħad din ġefija nagħmlu l-fudl, ngħaġnuh.

Imma dinnak tewila dil-bicċa hekk. Dik taqtaħħa.
Korrajt, għax qed ngħid kif sa jidħol, ġifieri di taw tinqata'. Bħal dik li hemm hemmhekk.
Bħal di, ara, ara, ħanur. Ara, ma tuwa.
Minn hawn.
U din x'jgħidula din nassa? Nassa tal-vopri.
Nassa tal-vopri.
U x'inhu ma differenzi bin nases l-oħra? Għax dak, dak l-aħħar ngħidu l dak il-bor, ngħidu l dak tal-esnelli. Ta' xiex?
Arznelli.
Tal-arznelli?
Ejwa. Ġifieri ħuta arznella. Eħe, tkun daqshekk. Ikbar mill-vopa?
Le, insomma, daqsa.
Daqsa, biċċa ikbar mill-vopi waħra x'kien, eh. Ok, ġifieri din kbira net. Għall-arznelli.
Għall-arznelli.
U l-oħra li qiegħda maqbla. Dek magħha, dek magħha Dik trid tidħol ġefija.
Kemm tagħmel inti di tal-vopi minnhom? Minn demja minn dejjem ma nagħmel forsi waħda u biċċa f'ġimgħa. U minn dejjem kont tagħmel il-nases tal-vopi? Min għallmek? Tgħallimt waħdi hekk qed nura l-missieri u n-nanniet insomma u tgħallimt waħdi. Inti dejjem ix-Xewkija għext?
Dejjem. U fejn kont tmur tistat? Kellimt tiegħek il-fajnek kien hemm bżonn kien tmur u kien ma sarx lok kien tmur. Minn hawn kont tinżel ma' Żaxlokk? U x'kont tinżel, b'dgħajsa, b'lozzu, biex? Dakka, b'lanċa waħda, b'lozza u hekk, b'li jkillek, eh! U waħdek kont tmur jew kontu tkunu xi grupp? Dakka, waħda i waħra kien jiġi xi tifel minn tiegħi.
U hekk għejjixtha l-familja inti? O żgobra, għejjixt partita toħ. Kemm?
Kemm għandek? Dawk kollha tiegħek? Dawk, imma dawk, hekk, nepotijiet, u t-tfal. Tfal kemm għandek? Għaxra.
Għaxar tfal. U kemm minnhom ħarġu sajjieda?
Disa u l-aħra tifla.
Disa subin? Eh.
U tifla? U d-disa għadhom jistadu. Ejw, imma imma tna minnim ma dimx imur għax marru wieħed mor jaħdim mal-vapawri ma l-lum Fuq il-baħar kien jgħid, fuq il-. Ġifieri kollha fuq il-baħar. U t-tifla? It-tifla li ħabib, it-tifla d-dor miż-żewġa u ta' minn fejn d-dor. Isma, it-tifla fl-aħħar ġiet wara disa' subien? Le, le, le, le. Eh, all right. Fin-nofs. Għax kont sa ngħidlek bqajt tipprova sa kemm kellek tifla. Le, le, le, fin-nofs ġiet. U kif tqattaħħa l-ġurnata? Għatli li tqum kmini ħafna. Eh, Fil-ħodu
xejn inkommu mmut nisja l-ewwel ħaġa. Mbagħad jew imur il-ħanif nieħu xi bala tiegħek, insomma, jew insomma niġi l-għaddu
U tibda taħdem? Mhix hekk se nkun nura nhar ma naħdem, eh! U, u sa x'ħin tagħmel taħdem? Sa x'ħin ifettel li ja, dik ussa jemma nagħmel hekk sal-għaxra jew l-għaxra u nofs naħdem, u mbagħad nimtedd l-akra. U nerġa' nagħmel sal-erba' naħdem. Għadhom jiġu jfittxuhom dawn in-nases? Ejwa, ejwa, ħafna mhix ftit. F'sajjieda ġifieri? Le, il-sajjieda dritt tantu jiġu għalin dawn, għax is-sajjieda jufu jagħmlu hemmhekk.
sena oħra li sfortunatament qiegħda tispiċċa. Imma sa dan it-tant nibqgħu nammiraw il-kapaċità ta' dawn in-nies tassew bravi. Fit-tieni parti tal-programm Se nżur il-mitħna tax-Xewkija li għadu kemm sarilha restawr estensiv u nfetħet mill-ġdid għall-pubbliku.
Ħajja waħda qalb in-nies.